Ahwɛfoɔ, mema mo akwaaba, b'asensem ne honam mu nsɛm dwumadie yi so. Sunsum ne honam nsɛm dwumadie yɛ dwumadie bi a yɛde asi hɔ a yɛkasa fa sunsum ne honam mu. Last week no yɛkasa faa yiedie akwan ho. Ɛnnɛ nso yɛsa toa so akasa fa yiedie akwan ho. Me a medi dwumadie ho kyia me edin a megye so ne Abigail Boase Solete. Wohu me wɔ kurom a wofrɛ me Abia mɛgye so. Ɛnnɛ mewɔ ɔsɔfo Okuku Okunini wɔ efie ha a me ne no rebɛkasa afa sunsum ho. Ne din ne Pasti Freddy. Pasti Freddy mema wo akwaaba. Yɛɛ nua o. Mesa wɔ Elder Gyesi nso wɔ afe mu ha a yɛne no bɛkasa. Elder Gyesi, mema wo nso akwaaba. Yɛmia. Ansa na yɛbɛhyɛ dwumadi no ase, mpakyɛw bɔ mpae na fa yɛhyɛ Nyame nsa. Yɛkɔ so da wo ase sɛ woyɛ kɛse wo tumi ase nyinaa wo din yɛ Nyankopɔn wo na tumi nyinaa yɛ wo dea Awurade mmra bɛyɛ dɛ ade nyinaa hyɛ wo nsa ma wo nsa so odi anuonyam woaka sɛ Awurade ee ade nyinaa yɛ wo dea ampa yɛsɛ twe wo sɛ Awurade bɛhyɛ wo din anuonyam.

Yiw, ɛɛ, ahwɛfoɔ nyinaa, nkyia nkɔ ma obiara, nkyia nkɔ ma Christ Holy Ghost Pentecostal Ministry, Asafomma nyinaa ne mu mpanyimfoɔ nyinaa, Christ Alive Chapel International, ɛɛ, mekyia mo nyinaa, Nyame anuonyam nyɛ kɛseɛ wɔ mo so. Ɛɛ, yiyedie nyɛ adeɛ a ɛda fam a wosɔre yɛ ara na woayɛ yie. Na anka hwan na ɛbɛtena wiase sɛ ɔno deɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ yie? Oh, enti yiyedie no kyɛre sɛ yɛde wo fa process bi so ansa. Na ɛno na obi a ɔnnim ho ho asɛm no woka a ɔnyɛ dɛn? Ɔnte aseɛ. Ɔfo sɛ ɔsɔre yɛ a wotena mu ara puu na ayɛ dɛn na atu. Anka obi adu. Oh, deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ, sɛ wobɛdi yiye a, last week mekaa sɛ ɛgyina hɔ ma abanbɔ, protection. Sɛ wowɔ abanbɔ. Deɛ ɛtɔ so mmienu Sɛ wayɛ biribi de afa wo lake ho, yɛabue wo lake so de ayɛ dɛn? De ama wo. Ɔh, ebi wɔ hɔ koraa a, yetumi, yɛn koraa tumi ma wo biribi te sɛ offering, sɛ sadaka, kɔyɛ saa sadaka wei. Ahaa. Ɔh, ebi wɔ hɔ a, yɛse ebi wɔ hɔ a, pɛ eh, tinapa bi, pɛ saa nneɛma wei, pɛ wei, pɛ wei, pɛ wei, fa kɔkyɛ pahini bi, bɔ mpaeɛ gu so na fa kɔkyɛ pɛ. Sɛ meka sɛ fa bɛkyɛ me a, me nso sɛ medi a, ɛhɛɛ, anka ɛbɛyɛ me dɛ. Ɔh, but yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a, wode bɛkyɛ a, Ɔnkyerɛ sɛ wode ma obi a wadi from sixty years ɛkɔ. Ɛkɔ. Ba eh, Pastor mintwa w'ano o, obi nso tumi ka sɛ obi mma wo akɔnkyerɛ wo se kɔ pɛ nkwadaa eh, nketenketen na fa tɔfe ɛkyɛ wɔn. Na Pastor ɛno nso ɛ? Ɛna meka kyerɛ wo sɛ yiyedeɛ deɛ ɔne kwan ahodoɔ bebree. Sɛ obi ka sɛ fa tɔfe kɔkyɛ obi a. Na nea ɔpɛ akyɛ no nso, ɔpɛ sɛ w'abrabɔ mu yɛ dɛn? Ɛyɛ dɛ te sɛ deɛ tɔfe no yɛ dɛn? Ɛteɛ no. Ahaa, nti obi wɔ hɔ a na anigyeɛ mma n'abrabɔ mu, nti wone obi a ɔyɛ Nyame nipa a ɔkuta honhom te sɛ me Apostle Pastor Freddie a, na ebi wɔ hɔ a na mayɛ w'adwuma ama wo, mahu sɛ adeɛ no nyinaa abue, but ɛwɔ sɛ wo give arms bi. Ahaa, nti honhom no bɛkyɛ, ɛnyɛ sɛ wobɔ w'adwene kɛkɛ ase kɔtɔ tɔfe, alewa, anaasɛ ɛyɛ akwankyerɛ, saa honhom no na ɛbɛka akyerɛ wo sɛ ebi wɔ hɔ a ma ne nkɔpɛ saa adeɛ wei. Ma no nkɔpɛ wei, ma no nkɔpɛ wei. Wɔn, hwɛ, wo, wo man bi sei a, na adeɛ agu no, ɛyɛ ntwom. Agu ne ho nyinaa. Ɛdeɛn, wɔn nso wɔn nkɔtwa ne ho na ɛmfa nkɔhyɛ machine mu, wɔn atwa akɔhyɛ machine mu, wɔn ayɛ a, still, nkosankosa no nyɛ dɛn, ɛmfiri ne ho. Wɔn, wonim, Honhom yi kyerɛɛ me sɛ memma no ntɔ bese. Nti ɔbaa wo hɔ. Ɔbaa me nkyɛn. Okay. Nti bese a yɛyɛ dɛn, yɛwe ara no, nti mema no tɔɔ ɛbese no mako mako fourteen. 14. Ɛna nneɛma a nede pra ne ho nyinaa, na mese ɔnkɔto ngu. Like bese no, ɔde pra ne ho kɛkɛ. Ɔde pra ne ho kɛkɛ. Nti ɔpra ne ho nyinaa na ɔbɔ mpaeɛ sɛ, Saa sakpa wele yi agu mi a, mayɛ ho aduru ayaya a, ɛnkɔ yi, ɛntwem yi agu mi nkosa nkosa yi, Awurade ma ne mfiri me ho nyɛ dɛn? Ɛnkɔ. Nti mema no yɛ dɛn? Kɔkɔ to gui nwura mu. Ɔho. Aduru a wɔn kyerɛ me a mede maa no, just two weeks pɛpɛpɛ, Na wei nkosankosa no nyinaa kɔ ɛhɛn ɔn nti ɛno no yɛ honhom mu nnoɔma a sɛ ɛɛ wonni ani a na ɛwɔ sɛ wo ne obi a ɔwɔ ani bɛn. Mepɛ sɛ me kan bible ɛɛ last week ayɛ me sɛ me kenkan bible bi ma ɛhaa nti ɛnɛ no mepɛ sɛ me base ɛwɔ ɛyɛ luck no hɔ na yɛ hwɛ Abraham a Ɔbɛyɛ Nyankopɔn adamfo no, Nyame ba bɛhyira no no, nnoɔma a Awurade maa no de yɛɛ dɛn? Ɔde ɛbaeɛ. Nti obi a ɔhwɛ me biara bue wo Bible no fa kɔ Genesis chapter fifteen, Genesis chapter fifteen from verse nine ɛɛba. Wo kenkan deɛ a, wobɛtumi akenkan deɛ ɛfiri ahyɛaseɛ, but mmerɛ no nti, mede firi nine hɔ. Na tie asɛm a Nyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham ɛwɔ sɛ na Abraham deɛ deɛ ɔde reba saa mmerɛ no koraa no na ne din yɛ Abram ahaa akyire afei ɔyɛɛ saa deɛ wieɛ ansa na afei ɔbɛhyira no maa ne din Abraham ɔde Ham sɔɔso maa no anka first na anka Abram na afei ɔde Ham yɛɛ dɛ ɛsɔɔso na kɔɛ Abraham because wayɛ adeɛ bi nti adeɛ na wayɛ no ɛwɔ sɛ ɛtwe nkonimdie ne yiedie ɛdɛn ɛba tie. Ɔse, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Fa nantwie ba a wadi mfeɛ mmiɛnsa. Nantwie wei a ɔdi mfeɛ mmiɛnsa, wohwɛ a ne price bɛyɛ sɛn seesei a? Nantwie ba. Nantwie a wadi eh, mfeɛ mmiɛnsa, three years. Nantwie bɛyɛ five million deɛ. Five million? Ei, ne deɛ wei yɛ den. Gyama, gyama, wotɔ nantwie no ama kyɛ.

Ok ɔsɛ odwanini a wadi mfeɛ miɛnsa na ɛyɛ sɛ odwanten shape ho asɛm na ɔyɛ dɛn ɛna mfeɛ miɛnsa mfeɛ miɛnsa sɛ yɛ three nɔma three no yɛwɔ adeɛ bebree a ɛyɛ dɛn a ɛhɛn agya ɔba ne hon kronkron so wate aseɛ ɔho nti three no ɛgyina hɔ ma adeɛ bebree nti o ɔse ɛnyɛ nkuku ɛne ɛmorɔnoma ba brɛ me. Nyankopɔn asɛm ni o. Dɛn nti na Nyame anka sɛ, O me Nyankopɔn, mesrɛ wo Abraham deɛ, go, you have received the blessing, kɔ. Ɛwɔ sɛ ɔyɛ biribi. Ɛno na ɛyɛ a sɛ obi ba Apostle Kwasi Freddy nkyɛn na obiara a ɔnte Sunsum nsɛm aseɛ no, ɔbaa na ɔnte m'aseɛ, sɛ ebua mɛma no akwankyerɛ bi seisei seisei seisei, ahaa, na hwɛ Nyame ankasa ma akwankyerɛ. Nyame no a Ɔno no tumi nyinaa kuta, dɛn nti na wanka sɛ, Abraham kɔ, mɛhyira wo? Na mmom Ɔse fa saa nnoɔma yi yɛ dɛn? Ɛbra, eh, odwan, eh, aborɔnoma, dove, ɛne seisei seisei. Tie. Ɔse, na ɔde wei nyinaa brɛɛ no tɛn hɔnom no, na ɔpaepae wɔn mu mmienu mmienu, na ɔde afaafa no kyerɛkyerɛɛ anim totoo hɔ, na nnomaa no deɛ, wampaepae wɔn mu, na nnomaa a wɔadi, wɔdi nam bɛsisii mmoa no afunu so, na Abram pam wɔn, na owia reyɛ akɔtɔ no, Abram Daa na hɔɔ, na hwɛ, ehu, sum kabii duruu no, na ɔka kyerɛɛ Abram sɛ, Hunu ampa ara sɛ w'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ asase a ɛnyɛ wɔn dea so, na wɔayɛ nkoa, na wɔasom, na wɔbɛha wɔn mfirihyia hanan, na ɔman a wɔsom wɔn no bɛbu wɔn atɛn, na akyire yi no wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ. A Sɛ wokenkan kɔ a, yennya tam kenkan ne nyinaa. Bayɛ sɛ wokenkan kɔ a, wubehu sɛ afei akyiri no ansa na Nyankopɔn bɛma a ne din bɛyɛ no Abraham. Hwɛ, honhom mu nsɛm no, wode ba honam so a, ebi yɛ nkwaseasɛm o, sɛ yɛaku ɛɛ mmoa yi, na yɛapaapae wɔn mu de wɔn agu hɔ, ɛnyɛ sɛ yɛbɛwe. Na mmom nnomaa bɛsosɔ a, na na wɔasoa na wɔakɔkɔpam wɔn. Nti wo deɛ fa no sɛ woaba Apostle Kwasi Freddy hɔ na mama woakɔtɔ nantwie na mama yɛapaapae nantwie mu de agu hɔ na ɛwɔ mu a nnomaa bɛsosɔ na wode me kɔ akɔpam wɔn. Wɔka sɛ, Ei, na nti wei nso yɛ akwankyerɛ bɛn? Hɛ, monhwɛ mo ho so yie o, ɛne ɛnnɛ adiyifoɔ yi a wɔaba yi o, wei nso yɛ dɛn akwankyerɛ? Ɔ, hwɛ. Ɛwɔ Bible mu. Ɛwɔ Bible no mu. Ɔ, nti. Biribi bɛsi ansa na biribi atumi ayɛ dɛn? Ayɛ biribi. Oh, enti na aba me Apostle Kwasi Freddy nkyɛn a na wopɛ yiyedi a, mede wo fa process no mu, ɛwɔ sɛ wo nya aban bɔ, wo nya aban bɔ no ɛwie nso a, ɛwɔ sɛ wo like no, yɛ yɛ dɛn, yɛ bie so de ma wo, because akɔ yɛ sɛ gold, obi wɔ hɔ likes no bebree, wɔ but ɛho abɔ fi, enti ɛma ne nkunimdie no yɛ dɛn, ɛmpie, ɛwɔ sɛ yɛ bright ho de yɛ dɛn, ɛde ma wo ansa na wo nkunimdie no atumi ayɛ dɛn, aba de ama wo, na me kaa sɛ mekyerɛ hwɛ, obi a yɛ dɛn, asɛm no ma yɛn o. Na wɔn bɛba bɛto ama. Papa yi antumi anyɛ t shirt nkurɔfoɔ ayɛ t shirt yɛ ɔntɔn deɛ wɔntumi anyɛ t shirt ne ne sika sua ah eti deɛ otumi yɛ ayɛ posters ɛna obi kyerɛ ne maa ne yɛ dɛ ɛmaa me paa yɛ nti ɔbaa yɛ a mehwɛ deɛ mo sɛ krakye mo bɔ na ɔpa me kyɛ sɛ ɔpɛ ase bua me Pastor boa me na ma brɛ wo adeɛ yi ho aa nso me yɛ a me nyɛ wei oh pastor boa me na me se okay na me se wo deɛ fa eh posters no nyinaa fa yɛ den fa brɛ me na me ma no de posters yi baeɛ na me yɛ ho adwuma aa yɛ ho adwuma aa yɛ ho adwuma aa ɛna me se wo deɛ mo mfa nkɔ mfa kɔ fe mfam woanyɛ t-shirt koraa wo deɛ how ho oh wo nim sɛ bɔfoɔ ne me yɛ dɛn ɛyɛ ɛyɛ adwuma no that day no me yɛ adwuma ma bɔfoɔ no kɔ kɔ gyina baabi a wɔn to ama no. Ɔkɔgyina baabi a wɔtɔn. Ɔkɔgyina baabi a wɔtɔn. Nti woduu hɔ pɛ, na wawura wo mu. Owura wo mu a, owura wo mu a, na w'adwene asesa. Nti ɔno na ɔbɛtɔ ama me. Ɔno na ɔbɛtɔ ama me. Ah! Na na anka sunsunsɛm no anka yɛn ne sɛn? Nti deɛ ɔbɛbɔ baeɛ ne sɛ, ɔtwee deɛ a ɔne no reto ama no, ɔtwee ne mu three hundred. Ɔtwe ne mu tere adwene. Ɔtwe ne mu tere adwene nti ɛhɔ na afei ɛyɛ sɛ wɔn dwene ho ara because deɛ ɔne ɔne ne stande yɛ no ee brass band brass band wɔn de nam kurom gbam na wɔn ti sɛ ɛsi na aduane ne nsɛn but Ujafo deɛ ɔni sika ne bi nti ɔde n'asɛm no yɛ dɛ ɛbɛ dan awurade nyankopɔn na ɔde dan nyame no meyɛ ɛɛ wei maa no meyɛ lucky ɛmaa no Nti lucky no na ɛnam so abɔfoɔ no yɛɛ saa adwuma no de maa no ɛmaa no tumi yɛ dɛn? Ɔwiniiɛ. So woahu sɛdeɛ a ɛsi teɛ no? Nso wei a ɔwiniiɛ mpo koraa no, me mase da sɛ, see a meka sɛ yi, ebi wɔ hɔ a na worehwɛ me, anaa deɛ mereka yi woreyɛ dɛn? Woretie. Ɔho, me mase da koro a ɛwɔ sɛ ɔde yɛ dɛn? Ɔde ba no. Waba saa, ɔwaba saa na ama o. Ee, Oh, ɔba saa wiase ma koraa. one time, one time na ɛyɛ dɛn me kɔ cafe na me kɔyɛ ade wɔ cafe. Enti Nyame ɔmpɛ bɔne, sɛ na cafe hɔ nom na wakɔ no, ɛhɔ ara na na me nso merekɔ. Wokɔ. Enti ɔnya bie pon pɛ, ei, Mebɛso ei, nam. ei, me dii foni o, afɔ ka kyerɛ wɔn a ɔne wɔn nam no, me dii foni o, wei na ɛboa me na me wini Meyi yɛ. m'agu ase. Wo kaa sei no na sika abɛgu mboto mu. Ah. Wo kaa sei no ɛde sika ba abɛgu mboto. Ɔn, nti mpɛ sɛ wo te aseɛ sɛ wo nni lucky a Yiyedeɛ, wo nsa nka. Wonni protection, yiyedeɛ, wo nsa nka. Ahaa, kyerɛ sɛ wonya abanbɔ. Ɔ, because wonni abanbɔ a, ah, na wonni abanbɔ a, obi bɛtumi aku wo ato atwene. Anaasɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɛba wo nkyɛn no, obi bɛtumi ayɛ dɛ abɔ afiri w'anim. Nti wo nkonimdie no, wo nsa nyɛ dɛn? Ɛnka. Enti sɛ worehwɛ me, anaasɛ woretie me saa mmerɛ yi, na woyɛ adeɛ bi a, adeɛ no nyɛ dɛn? Ɛnyɛ yie. Yɛnka no sɛ, bi wɔ hɔ a, ɛyɛ ahennie na woredie. Nneɛma ankɔ yiye, ɛnyɛ dɛn ɛmfa mma wo anaa sɛ yɛnka no sɛ ɛnɔnkɔfoɔ because ɛbi siiɛ ɛwɔ ɛɛ nzemaa ɛha yi a mempɛ sɛ mɛbɔ kuro no ankasa but wo fi Kwame Nkrumah kuro no so nkurɔfoɔ a ɛhaa saa lane no so ara kuro bi toa so wɔ hɔ ahaa meka sɛ yɛ ɔhen na ɛyɛ dɛn ɔɔhwɛ me sɛsi ara ahaa onim deɛ me ɛmeka yi because na ɛmansoɔ wɔ Ɛɛ, ɛwɔ akonnwa no ho. Na akonnwa no ho ma nsoɔnso deɛ abɛkɔyɛ ne sɛ ɛno nkorɔfoɔ a wɔn nananom tɔɔ wɔn tɛtɛ mmerɛ mu maa wɔn baa abusua no mu no, ɛsɛ wɔn na wɔn kunkum adehyeɛ no. Ɛpɛ sɛ wɔn gye adwa no mu yɛ den saa. Aw, enti ɛɛ, wo nim Nzema sɛ Nzema nso deɛ ɛnyɛ, ɛnyɛ, ɛnyɛ agorɔ. Ɛɛ, Krakye no baako bɛgyina hɔ, ɔhwɛ Nana, ɔse, Nana, wo na woaba abɛdi adeɛ wɔ ahemfie wei mu. Ɔde ne nsa kyerɛ ahemfie na ahemfie no fã bubu. Ɛhɔ na wobɛhu sɛ we have powers. Na afei Nana no n'abusuapanyin ka kyerɛɛ no sɛ ɔmompew baabi mfa, ɔse medeɛ daabi, medeɛ pastee a mahunu no ɛno ano no, ɛno ano no. Enti meyɛɛ adwuma nya adeɛ wei, Nana no frɛɛ me sɛ anadwo no nkurɔfoɔ no de nantwie aba akɔhyɛ junction no so Amanfoɔ a bɛbɔ no amaneɛ no nso, wɔn, wɔn de dɛn bɛhyɛ wo ma wɔmfa nhyɛ wɔn? Deɛ wɔbɛsɛ wɔn yɛ biara, wo deɛ, ma wɔn nyɔ. Enti meka kyerɛɛ Nana sɛ, Mahwɛ, bɔfoɔ no aka akyerɛ me sɛ woawini. Enti woaka sɛ woawini deɛ, sane te fa biara wobɛwini. Deɛ mepɛ sɛ woyɛ ara ne sɛ wobɛfa brass band foɔ, baako nni anim na baako nni akyire, na, ɛɛ, ahemfo kyene no ne wo Nana no nso, mo nso monni mfimfini. Na nnwom a mommɔ ara ne sɛ. Awurade gyina m'akyi, sɛ ɔdɔmbarima, me ho yɛ hu, ɔko ma me, enti m'atamfo nyinaa fa fa, fa fa. Enti nnwom ntɛm, nnwom ntɛm, nnwom ntɛm. Awurade tumi nti, Nana sei, wɔduru Johnson no so a. Wɔde adeɛ no nsa wɔpɛ no, sunsum bi baa ne mu na ɔsoo ne dua saa. Ɛnnɛ ɔte so seesei ara. Ɔte so. Ɔte so. Pastor, asɛm a ɔkae na wama makae asɛm bi. Ah, Pastor, wokae maame bi no a na ɔ, obi tɔn ɛɛ, yɛka no sɛn, adeɛ a yɛde aburo yɛ yi?

Honhom mu wɔ. Ah, na, na n'ano eh, wei, akɔdaa yi a ɔbaa yɛ yi a ɛyɛ dɛn, sogyani bɛn a wabɛka n'anum asɛm yi, ɛyɛ dɛn, banku na ɔkɔtɔɔeɛ, banku ɛna ɔkɔkɔtɔɔeɛ, ɛna nipa no de bɛyie fra mu maa no, ɛnkane no, ɛneɛ se obi ntumi nyɛ obi dehyeɛ, but sesei deɛ ɛyɛ open to all, ɛsɛ open to all, sesei, sesei obi tumi yɛ obi dehyeɛ, obi tumi kum obi dehyeɛ, ahaa.

Enti ewiase no a ɛwɔ hɔ no, emu yɛ hu. Enti sɛ woanhwɛ sunsum ne honam mu nsɛm, na woantie sunsum ne honam mu nsɛm a, deɛ ɛrekɔ so wɔ wiase no, anhwɛ a worenyɛ dɛn? Worenhu. Obi de fofo bɛyɛ dɛn? Ɛbɛdane wo kwaeɛ. Na Elder Ransford? Mekae sɛm bi a ɛsii yɛ berɛ bi. Aberanteɛ bi a na ɔpɛ adwuma, na adwuma no na ɛretim. Na ɔbaa Pasi hɔ, na Pasi de nkyene a ɔyɛɛ no ɔhyira so no maa no mmiɛnsa sɛ ɔnyɛ. Na sɛ ɔduru adwuma mu hɔ a, ɔmfa baako nto hɔ, ɔmfa baako nto n'anim, ɔmfa baako nhyɛ ne bɔtɔ. Nanso ɔkɔduru ɔfis hɔ a, ɔne buroni no kɔkasa na ɔde baako ato hɔ. Ɛyɛ sɛ agorɔ.

nneɛma sɛ ɔnkɔtotɔ ebia wobɛtotɔtotɔ nneɛma bi ansa na dae protection aba a, sɛ nipa no kɔtɔ nneɛma no na ɔde ba na woyɛ ma no na ɔngye ndi a, ɛbɛyɛ adwuma. Yɛwɔ adeɛ bi a ɔgye di wannye nni a, ɛbɛyɛ adwuma. Meyɛ adeɛ no ma wogye di o, wannye anni o, ɛbɛyɛ adwuma. But yɛse wɔ nyamesom mu no yɛgye di. Oo, ɛna meka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ gyidie, yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a, me papa se meyɛ ma wo, wogye di o, wannye anni o, ɛbɛyɛ adwuma. Eh akɔ akɔ ɛyɛ sɛ eh still wo de bɛ kye dade a eh wo gye di o anyɛ ni o ɛbɛyɛ na ɛbɛkyɛ no kpa. Saa na ɔyɛ ɔyɛ protest bi maa abranteɛ bi ɔka car for a driver abranteɛ no yɛ car accident nkoaa six

Ɔne yɛn bɛtwetwe nkɔmmɔ afa sɛnea ofii abosonsom mu baa Kristosom mu. Na abosonsom nso, yɛredi akwan wɔ mu anaa? Pastor Eve, mema wo akwaaba ba Sunsum ne honam nsɛm dwumadie mu. Na mepɛ sɛ mebisa wo sɛ, abosonsom nso, yɛredi akwan wɔ ho anaa? Medaase Maame. Me nso medaase. Ɛne w'asɛm a wobisa me no, abosonsom, yɛredi akwan wɔ mu. Na ne nyinaa ne sɛ. Wobɛtoto w'akwan awie. Esiane sɛ obi wɔ hɔnom a ɔwɔ saa tebea no mu a na ne su ne ne ban no ne saa bra ɔbra no mmɔ nti, ɛba no saa a, deɛ ɛdi akwan no ɛtumi tɔ sin. Na ne nyina ara nso ne sɛ, ade biara Nyame na ɛyɛ. Sɛ woyɛ saa deɛ a na binom se abosomsomfoɔ nnim Nyame. abosonsomfoɔ nim Nyame paa. Ɛnnɛ yi a megyina hanom yi, meka kyerɛ wo sɛ ɛnam Pastor Freddie so. Mefrɛ biribi sɛ sankɔfa. Meka sɛ sankɔfa a, yɛnkyi. Deɛ nti a meka saa no, mabɔ ade bi so pɛn wɔ ha sɛ me ne Pastor Freddie nanteeɛ no akyɛ. Na me ne no kɔɔ me maame ayie. Yɛfiri ayie baeɛ no pɛ na m'ani bɛfiraeɛ. Wofiri ayie no baeɛ na w'ani bɛfiraeɛ? Yeah, the very day no ara me paakee me kaa sii hɔ bɛwuraa dan mu sɛ mete me mu kakra no. W'asɛm yi, yɛsi m'asɛm bi so. Mehuui ara ne sɛ dɛnkyɛm apu anwea gu m'ani ne amebɛn mu. Wohuu no physical? Mehuu. Ayɛ me sɛ anisoadehunu, ɛyɛɛ me sɛ daeɛso. Ɛfiri hɔ no ara m'ani gye firaeɛ. Manhu adeɛ bio. Ɛhɔ na mede kɔɔ Pastor Freddie hɔ. Ɛmaa Pastor Freddie ne ne maame Maama Debola a wɔwɔ Nsawam Holy Ghost Church wɔ Akyikope, Nsawam borɔno bi yɛfrɛ hɔ Akyikope. Nokorɛ, mamma gyirantenten ne pasapradi maa m'ani no teeɛ. Ade spot. M'ani no tee. Ɛmaa me huu sɛ Onyame ɔyɛ Nyame. Enti ɛfiri saa berɛ no, ɛmaa m'anisoadehu nyinaa kɔda Awurade so. Na me ne no sɔɔ ɔsom mu somee. Enti ɛnnɛ yi, Basaferadi ayi me afiri ɔhaw ne amanehunu mu. Na m'asɛm nyinaa a mɛka ne sɛ, sɛ wosom Nyame a, som Nyame yie, di nokorɛ, yɛ deɛ ɛtene. Ɛnnɛ asɔfoɔ bebree. yɛnyɛ deɛ ɛtene, yɛtan yɛn nua. Deɛ ɛno nti ama ɔhaw ne nnome ayɛ dɛn? Aba. Na ɔhaw ne nnomeɛ no nso, ɔsɔfo no anyɛ deɛ ɛtene na ɔhaw ne nnome ba a, ɛka kuro no. Ɛka kuro no. Ɛka ɔman no. Ɔsɔfoɔ ayɛ adeɛ a ɛntene no, ɛka ɔman no. Ɛsiane sɛ, deɛ nti a meka saa no, aha yi ɛdɔm bɛba w'asɔrefie. Sɛ ɛyɛ dɔm no a, wɔaban aba w'asɔrefie a woyɛ nkyerɛkyerɛ no. Wo nso so wo nneyɛɛ ne wo ban no nkɔ. Bible se deɛ ɔgyina pulpit so na ɔyɛ asɔre kyere ne nsa kyerɛ dɔm no, sɛ wo anyɛ deɛ ɛtene a, ɛyɛ nnome nneɛma nko ara na ade ma wɔn a ɛte hɔ no. Nti ɔbɛba asɔre fie nso ɔde nnome bɛpie. Thank you. Nti deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, eh, akwankyerɛ Ɛne yiedie wɔ hɔ. Sɛ wokɔ baabi na ɔsɔfo bi kyerɛ wo akwankyerɛ a, na ɛnyɛ sɛ ɔrekyerɛ wo akwankyerɛ sɛ adeɛ a ɛnyɛ. Akwankyerɛ yɛ adeɛ a ɛyɛ. Ɛno na ɛde yiedie ba. Ɛsiane sɛ. Nti sɛ wokɔ ɔsɔfo hɔ na ɔkyerɛ wo kwan a, na ɔse totɔ biribi a, ɛwɔ sɛ wotɔ. Ɛwɔ sɛ wototɔ. Na yiedie ba w'akwan mu. Saa na ɛteɛ. Ɛsiane sɛ Tema Newtown. na meyɛ asɔre wɔ abɔnten. Saa berɛ na me ne Pastor Freddie. Enti mebaa ne hɔ wɔ nsɛmma mu, na mekyerɛɛ no sɛ deɛ mahunu no, ɛso. Enti wɔma me ayi oil bi. Ɔyɛ anointing oil maa me. Mede kɔɔ Tema New Town washing base. Ná me ba bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Mensah. Ɔwɔ hɔ seesei a? Seesei wafiri mu. Okay. Wafiri mu. Wafiri mu. Ná ɔfiri kuro bi a ɛyɛ berɛkyerɛ akuraa bi a yɛfrɛ hɔ sɛ Kwadwoapa. Woka asɛm na wotu mmire a, na obiara ahu deɛ mmire no si, na obiara ahu sɛ deɛ woreka no yɛ nokorɛ. Me menka asɛm a ɛnnim. Enti mede ɔyere no guu ne kaa engine mu, Ɔse car no ntumi nyɛ adwuma. Adeɛ kyeeɛ no mada na ɔdi mirika bɛfrɛɛ me pɛ m'anim kaa efie. Sɔfo bɛhwɛ daa bɛhwɛ bɛhwɛ yɛkɔeɛ a gyama tuntum na ɔhyɛ car engine no mu. Gyama tuntum. Gyama tuntum. Hehehe wɔn yɛɛ sɛ wɔn de adeɛ bɔ no na obi a ɛbɔ dua aboa no faaɛ. Na ɛsɛ like. Epue honam ani ama wɔahu. Epue honam ani. So ahu? Enti yɛwɔ akwankyerɛ bebree wɔ hɔnom a epue honam ani. Obiara nhwɛ ne telefon nɔma a ɔde bɛma wo no, na woatumi atresi akɔ hɔ, na wokɔ a wobɛakɔto onipa no. Esiane sɛ nnɛ ahonhom ne tumi bi aba wiase a ɛne yɛn mma a ɛkɔ sukuu redi asie. Na sɛ yenya nneɛma no a ɛma yɛn mma no kɔ sukuu ba a, abofra bi wɔ ha no abɔ dam. Obefi hɔ kɔ no ɔyɛ fine. Obefi sukuu bɛba no abɔ dam. Obefi sukuu bɛba no n'ani afira. Obefi sukuu bɛba no na n'ani asi. Ontumi nkasa. Ɛyɛ honhom nneɛma a aba wiase. Efiri hefa? Fa firi yɛn nuanom agyidifoɔ yi nneyɛɛ a yɛafa so a ɛne Nyame ntene nti ama Nyame abufuhyew ayɛ dɛn? Aka yɛn. To, ɛnnɛ ahonhom bebree wɔ sukuu dan mu a wɔn ne yɛn mma no redi asi a first no na anka ɛnte saa. Wobɛhwɛ wo ba no a kɔfa ti yadeɛ. no de aba. Saa nneɛma wei nom nyinaa no, wonya Nyame difoɔ bi a ne mu ɔden a, ɛna ɔbɛtumi atwitwa saa nsɔhwɛ wei nom. Ɛbi te sɛ hwan? Ɛbi te sɛ Mpasaferɛ bi. Ɛsiane sɛ wayɛ bi, meyɛ sɔfoɔ, but wayɛ bi ma mayɛ dɛn? Mahu. Nti yɛse deɛ obi ayɛ a wahunu no, yɛno na yɛdi ho adanseɛ. Na Mpasaferɛ bi? Mehu oil ne salt bi wɔ ɛɛ yɛka no sɛn Bible yi so. Ahaa. Na ɛyɛ dɛn a? Na nkyene nso deɛ bepue ha yɛ dɛn? Ɛɛ fire salt. Fire salt. Yɛka sɛ fire a. Ogya. Wogoro ho ɛbɛhyew. Ahaa fire, fire salt. Ɛyɛ adwuma bebree sɛdeɛ amanfoɔ nim wɔn a wɔayi so biara deɛ wɔn nim sɛdeɛ fire salt no yɛ dɛn ɛyɛ no. Obi wɔ hɔ ɔsɛ meda a. Na obi ne me yɛ dɛn ɛɛbɛda? Woda na obi ne wo da sleeping without chop money na nipa no ne wo da saa a, fa nkyene no bi fa gu nsuo na yɛ dɛn fa dware. Fa gu nsuo mu dware. Fa bi pete wo dan mu. Obi wɔ hɔ a honhom a ɛhaw no wɔn da no wɔn ho nkura ɛna wɔn twetwe wo sika Fa bi gu dan no kɔna kɔna, four corners no, fa bi gu hɔ. Hwɛ, ɛkrakye bi usuu nkyene wei bi. Deɛ na ɛha no wɔ n'abrabɔ mu ara ne sɛ ɔyɛ Fitani. Na nkorɔfoɔ awiawia ne cars, cars a nkorɔfoɔ de aba sɛ wɔnyɛ ho adwuma no, wɔn abɛtutu tail light, wɔn atutu sei na wɔn de kɔ. Ma krakye yi abɔ car ma ɛka atwa ne ho ahyia. Wonim? Akyiri wei ara se mma ndi bi kɔ petee shop hɔ nom. Ɔse wadaa na ɔte bibi sɛ sɔre kɔ shop, sɔre kɔ shop. Nti otuu car no, ɔba ara na ɔpake car no wɔ baabi na ɔnantee. Afei ɔba a, ohu sɛ torch light na ɔmu a torch light na wohu sɛ nkurɔfo deda car no ase a wɔreyɛ operation. Nti ɛhɔ ara na ɔsan n'akyi na ɔse wɔbɔ nnwom bi wɔ hɔ nom a ɛhɔ nom akɔ akɔyɛ sɛ baa bi. Adeɛ asa paa bɛyɛ bɛyɛ sɛ two ɔno wɔgye wɔn ani wɔ hɔ. Ɔkɔhuu boys no. na ɔsrɛɛ wɔn sɛ wɔnnya no na ɔnkyere wɔn. Oh, kikikikiki o, wɔakye mo tere. Anɔpa mewɔ hɔnom, ɔbaa, wei deɛ magye adi paa, wei deɛ magye adi paa, wei deɛ magye, ɛyɛ den anaa? Na ɔbaa no, ɔbɛyɛ dɛ, ɔbɛbɔ amanneɛ. Wei, yɛfrɛ no fire salt. Ɛyɛ adwuma bebree, ɛyɛ adwuma bebree. Ɛɛ, obi regye adeɛ wɔ obi nkyɛn, ɔse ɔkɔ a, Ɔnfa ma no, ɔpɛ sɛ anka ɔtɔn ma no koraa but price no a ɔde ato so no, ɔde price bi ato so, wo deɛ mfa no sɛ adeɛ a wobɛtumi atɔ no bɛyɛ sɛ thousand na ɔde ato so sɛ three thousand na ɛsɛ woahu sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛtɔn ayɛ dɛn ama wo nti ɔsɛ ɔwɔ hɔ a na ɛbaa n'adwenem sɛ ɔnsa nkyen no bi na ɔmfa ngu nsuo mu na ɔmfa ne nsa nnum na ɔnum nyinaa no na ɔmbɔ nipa no din nti ɔyɛɛ saa de na ɔkɔkɔ hwie guiɛ no ɔwɔ hɔ a pɛ na nipa no frɛ no nipa no frɛ no ɔsɛ ɔmfa six hundred Ghana mma no ɔmfa nkɔma no enti tie o Wankasa fire salt no nya bedi wo nsam a dea ɛbɛkyerɛ w'adwene sɛ fa yɛ no ɛno na fa yɛ because fire salt no ankasa ne wo kasa nti obi tumi ba na watwerɛ adeɛ a salt no ayɛ ama no na me koraa menim sɛ ɛyɛ saa na me nso matwerɛ ato hɔ na mahu sɛ haa fire salt na wotumi yɛ saa adeɛ yi. Wei yɛ alive oil yɛka sɛ biribi yɛ alive a na ɛyɛ sɛ nkwa yɛ dɛn ɛwɔ mu ɛnyɛ adeɛ a awu ahaa nti obi wɔ hɔ a Ɛɛ, yɛnka no sɛ anuonyam, ayɛ dɛ, abɔ wo tõ adeɛ koraa a, yɛnyɛ dɛ, yɛntɔ. Wɔ, anka ɛbɛtumi, anka fa ɔyɛ no fa yɛ wo sradeɛ a wobɛsra, wo ne wo mma nyinaa, efie hɔnom no. Monsrasra bi na monhwɛ adeɛ. Wode adeɛ bi wɔ ha, trae, trae na hwɛ adeɛ, trae, trae na hwɛ adeɛ, alive oil no, trae bi na hwɛ. Wotu anammɔn na wo ne Apostle Kwasi Freddie hyia mu a, nneɛma bebree wɔ hɔ a, ɛno nyinaa na mɛtumi aka no wɔ afidie yi so. A wo nsa bɛyɛ dɛn bɛka? Wukua da biara no, wo nsa bɛka me wɔ Tema Kokompe Yam Factory nkyɛn hɔ no. Mo fi Ashaiman na woba a, si wɔ Kokompe Methodist, wusi Kokompe Methodist a, di sign board no akyi na yɛ dɛn na fa bra asɔre fie hɔ. Ɛɛ, Nsawam nso na woba a, Mulberry hɔnom a, wobɛnya Atikɔpe, wobɛnya Atikɔpe ɛɛ car wɔ hɔ, Canary Quarters. Fa car no na yɛ dɛn na Fa bra. Fiada biara a ɛdi kan, Fiada bi a ɛdi kan wɔ bosom biara mu no, ɛyɛ Fire Night wɔ Nsa Wɔ Nkran Headquarters. Ɛyɛ nsɛnkyerɛnne. Nti wo ba a, ɛyɛ nkɔmhyɛ, nsɛnkyerɛnne, anwanwadeɛ. Wohu anwanwadeɛ da a, Fiada a ɛdi kan biara bra. Fiada a ɛtwa to biara nso ne me bɛhyia. Ɛyɛ Fire Night saa wɔ Tɛmakpong, Kokompe. Mede numbers no a ɛgugu screen no so no, mesan abobɔ so ama wo bio, 0244

17, 80, 53. Yareɛ bɛn na ɛha wo? Ɔhaw bɛn na ɛna ɛda wo so? Ɛyɛ sunsumsɛm anaa? Yɛde wo akɔ kɔɔto anaa? Kyerɛ mi ka ntɛmntɛm. Ɛno deɛ, mete me sei tɛ! Ɛnnɛ yɛakasa afa yiedie ho. Yɛkaa nsɛm bebree faa ho. Sɛ wopɛ sɛ wo sponsor program yi a, wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ 0544 800 821 anaa 0248 47 0161. Sɛ wowɔ mobile money nso na wopɛ sɛ wode boa dwumadie yi a, Oh, Delta Opay, wobɛtumi afrɛ wɔ 0244-722-353. Dasɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia. Me a medii dwumadie ho kyea me. Ɛdin a megye so ne Abigail Boase Seletɛ. Mema wo bye bye.